Mi es i draw i'r Tate Modern yn Llundain i gyfarfod y perchennog oriel o Gaerdydd, Kat Gardner. Pam dyn ni yma? Os chi wedi fyn i weld un arddangosfa flwyddyn yma, hon yw hi.
Lichtenstein, A Retrospective ydi'r arddangosfa fwya' o waith yr artist Americanaidd i gael ei chynnal ers chwarter canrif. Yn enwog am efelychu gwaith o lyfrau comic y chwedegau, daeth Lichtenstein yn un o ffigyrau amlyca pop art America. Ond oedd Roy Lichtenstein yn artist gwreiddiol neu'n gopïwr talentog? Dyma ni te Cat, yng nghanol lluniau eiconic mawr Lichtenstein, ond pam bo nhw'n luniau mor arbennig? Mae'r lluniau rhyfel yma syth allan o DC Comics, Dwi ddim wedi newid lot o'r llun, chydig o'r geiriau falle'n wahanol, fi'n lico neud pethe felly. Ond os felly, mae o 'di dwyn o'r comics 'ma, yndydi? A dwi ddim yn dehongli nhw mewn ffordd artistig, mae jyst yn ailgopïo nhw. Felly pam fod o'n cael ei glodfori fel artist te, os mae'r oll mae o 'di neud ydi dwyn syniad comics? Achos fi oedd y cyntaf i wneud. Fi oedd y cyntaf i wneud nhw ar y maint yma. Bydde fe'n chwyddo y, y lluniau yma o'r comics a projectio nhw ar y canfas a dilyn yr amlinelliad. Dyn nhw mor nodweddiadol o'r cyfnod, so chimod y chwedegau, fe wnaeth rili arwain y cyfnod pop. Dw yma. Nod Lichtenstein oedd peintio fel y peiriannau oedd yn argraffu'r comics. Fe dreuliodd flynyddoedd yn perffeithio techneg oedd yn defnyddio stensiliau i geisio efelychu'r dotiau oedd yn cael eu creu gan beiriannau argraffu bendith.
Dyma ddechrau Lichtenstein. Dyma lle ddaeth y Ben-Day dot i'r golwg am y tro cyntaf yn ei waith, so y dotiau o amgylch y llygad, O amgylch gwyneb Mici fan hyn. Dyma beth aeth yn, yn, yn nodedig i'w ardd y lle, a dych chi'n gallu gweld, dyw'r dotiau yma ddim yn berffaith, a chi'n gallu gweld beth yw'r siâp y teclyn oedd e'n defnyddio. Um, yn ôl y sôn oedd e'n dyddio brwsh gwallt cul. Ond er... ddim gymaint o hynny o dotiau yn y llun yma, nag oes? Na, dim lot, na.
Mae dal lot o olion pensil, olion paent, olion yr artist nath ddiflannu'n gyfan gwbl yn hwyrach. Dyma fi'n chwarae!
Ynghyd â lluniau enwocau'r artist, mae'r arddangosfa hefyd yn cynnig cip ar luniau Lichtenstein cyn iddo ddatblygu i arddull dotiau. Dio'm yn edrych yn byd fel gwaith Lichtenstein. Na, dim o gwbl. Byddech chi ddim yn meddwl taw'r un person oedd wedi peintio hyn a wedi peintio'r Look Mickey dwy flynedd yn ddiweddarach. Yr arddull mynegiannol haniaethol yma bydde fe wedi bod yn dysgu ac yn darlithio yw fyfyrwyr e, Roedd artistiaid mawr, Pollock, Rothko, yr un amser, yn creu'r gwaith um, yma, a dyma beth oedd yn uchel ael, dyma beth oedd um, artistiaid go iawn yn creu ar y pryd. Felly, oherwydd bod o ddim wedi llwyddo, fatha Rothko a Pollock, mm. ti'n meddwl dyna pam wedyn nath o newid i arddull yn gyfan gwbl? Falle oedd na chydig o hynny, bod e gweld ei hun ddim yn gallu cyrraedd y nod yna, ond falle bod e'n gweld bod yr arddull mynegiannol yma yn yn hen ac bod angen rhywbeth mwy ffresh, bod angen symud yr, yr cyfnod uh, celf modern yn ei flaen.
Chwe mlynedd yn ddiweddarach ta, lle mae Liechtenstein di cyrraedd? Wel, dyma fe yn dynwared y peintio mynegiannol haneithiol yma. Um, oedd arfer wneud, ond yn ei ddull newydd nawr, ac yn rhoi ei arddull pop ar ben hynny. So, yn y llun yma, chi'n gweld mae'r brushstrokes enfawr yma, ond mae'n rhaid i chi edrych yn agos, agos, agos i allu gweld unrhyw fath o farc llaw. Mae'n berffaith, allwch chi feddwl taw peiriant sydd wedi printio hi. Wel ie, ond dyna sy'n ddifyr am Lichtenstein, yn de? Peintiwr oedd o, ac eto oedd o eisiau i bobl feddwl bod o'n beiriant hefyd. Ie, ie. Mae'n sylwebu fan hyn ar y ffaith taw'r peintio mynegiannol yma, oedd pobl yn meddwl um, oedd celf i fod ar y pryd, um, dyma fel oedd pobl fod yn peintio, gyda'r artist a'i law a'i, a'r brwsh yn dripio gyda'r paint a'r paint ym mhob man a'r brushstrokes enfawr yma. Ond dyma fe'n dweud, na, mae yna ma gelf newydd, mae yna gelf ffres.
Mae'r arddangosfa ymlaen yn y Tate Modern yn Llundain tan y seithfed ar hugain o Fai.